Tugaaniire aha kintu eki orimu oruredi kandi eki otwire nooteekateekaho ahabw'okuba oriyo nooronda obwebembezi aha mwogo ogwe nk'omukyara kandi kwenda kujwekyera abakyara ab'enyima and which is very important. Kwonka turiyo nitwebuuza, obwire obwingi hariho abantu abagyenzi nibagira ngu kwonka abakyara nabo abajwekyeire abakyara tibakozire ki kuyamba omukyara wa buriijo? So first of all banza otugambire eki oriyo nookora Kugira ngu oyebe no, no, noogyezaho kwebembera abakyara, how does it benefit ori omukazi ow'enyima aha community?
Webare munonga Vincent Mucureezi. Amaziina niinye Nabasa Innocent Kashobera oyoyetsimbire aha ntebe y'abakyala ningashi Woman Member of Parliament

entaro z'omu maka, okurwana omu maka hamwe na n'abaishiki baitu. So nyowe nkanye omuntu oriyo nagyezaho okwesimbaho, ndebire nti obu nibwo bwire bw'okutwara omurimo ogu ntwire ninkora omu ishengyero ry'eihanga. Abakazi baitu obwire obwingi nibabonabona bataine kiyamba ahabwa sosoyate yaitu ei turikutuuramu, patriarchical society, okushanga ngu men have more power than women, abashaija baine obugabe kusinga abakazi. Kwonka ekyo tikirikumanyisa nikwo kihikire kuba kiri. Nikimanyisa ngu gavumenti yaitu eriyo neerwanira eki barikweta Gender Equality, okwinganingana. Kwonka okwinganingana aho nikimanyisa twine twena kukimanya. Abeebembezi abariyo nibashaba obwebembezi twine kumanya ekigambo ekyo Gender Equality nainga shi obwingana nikimanyisa ki. Aho nikimara nikimanyisa ngu omukazi yaateerwa omuka, tahikire kushutama, Akagira ati, Mbwenu ntaire n'omushaija wangye, tukarahirira ngu ninzaguma nawe omu burungi n'obubi, akashitama. Hashemereire kuba hariyo bagyenzi be abal-empowered abarikubaasa kwemerera bakagira ngu iwe nanka okuteera omukazi ni kibi. Bakahabaho. Kwonka baingi obwire obwingi nooshanga abakazi ebintu ebyo nibabishitamirira. So ebintu ebyo nabwe hati nk'omuntu orikuza kuza omu parliament ya Uganda, nyine kureebeka ngu twateekaho policies na laws ezikuhereza abakazi obugabe ziku advocatingira obugabe bwabakazi kimwe aha gaps ezindi ebiri omu parliament yaitu twine representatives babakazi kwonka ku kubariyo omu parliament nebintu bingahi ebibarikukora kurwanirira obugabe bwabakazi obwire bwingi nitushanga ngu nibashitama omu debate ba debatingana nabandi boona mbwenu oshanga nituhereza abakazi obugabe kwonka tubura kubahereza emyoga ninga shi kuba empoweringa kugira ngu ku wamuteeka omu parliament nabasa kurwanirira obugabe bw'abakazi nabasa kubukyenga ari bakushanga ari ari woman member of parliament konka omu k'ebintu bitari gye bakumuteera nitumanya ebyabeireho na n'owabeire ari vice president nawe ku yatungiremu obuzibu omu family konka at least akeyemerera yagira ati ngaha eki n'eki eki n'eki so ebyo nibyo ebintu ebi turikwenda Twaba twine Woman Councillor aha kyaro, omugasho gweye niki? N'okureeba ngu aha kyaro kye, aha seeri ye, haaba hariho omukazi oine obuzibu bwena. Yaamwirukangirira, baashutama, oshange baine nka by laws aha kyaro z'okugira ngu ebi ebiragiro ebi twine nk'abakazi aha kyaro, ba LC I na ba Councillors, nitubaasa kubikoresa kugira ngu haagira omukazi mugyenzi waitu nainga omwishiki mugyenzi waitu owaatungamu obuzibu, Nitubaasa kumwirukangirira, kandi omwe hariho na n'ebitongore bingi ninga shi ekitweta pro bono, ebitongore bingi bya ba looya ebiriyo kuheereza legal support abakazi ahabwa busha. So twine kureebeka ngu ba councilors aha kyaro nibakyenga ekintu eki barikweta pro bono. Manya ngu omukazi yaaba nayetanga nayetenga looya oba aine akasente oba ataine kasente, nabaasa kutunga abamwirukangirira Kandi yaabaasa kutunga justice. Abaamuteganisa nainga owaamuteera nainga owaaribatirira obugabe bwe baabaasa kubyongyerayo omu court. So ebyo nibimwe aha bintu ebi turikwetenga mujuurizi na n'abareebi ba TVS tukareeba ngu twakwatanisa twarwanirira obugabe bw'abakazi nkaitwe abeebembezi. Okay, webare munonga Innocent Naabaasa Kashobera. Ogu noomwe omu bakyara abariyo nibarugayo kugira ati no embeera Tekabaire nungi aha, ninteekateeka ngu tushemereire kugira eki twayongyeraho aha mbeera ei omukazi arikutuuramu kandi naagira ngu nibyo bigyendererwa ahabw'enki naarwana munonga kugira ngu hakagye eki yaahindura. Of course oshemereire kuba oine eki orikwenda kuhinduraho nainga shi kwongyera aha mbeera ei abantu barikuba barimu waaba nookyenda kugumizamu. Now Innocent nk'oku waagamba bamwe nainga shi zimwe aha nshonga ahabw'enki abakyara byona nibikibabaho, domestic violence n'ebindi bingi, emirundi emingi abakazi tibari empowered financially ekyo nikimanyisa ngu omukazi abingi bakiri nka dependency omu maka okwe so akasente kakye akakuba kari omuka noshanga omushaija niwe okontrola hati abakazi abo kugira ngu they don't have that financial muscle eyokugira ngu nabasa nawe kucwamu tabasa kutandika business tayine say omu byesente tayine bugabe tindikumanya iwe when it comes to money Nooteekateeka ngu niki ekishemereire kukorwa omu maka ahabw'okuba nikigamba ngu abakazi baagira say omu bikwataine n'eby'esente omuka, kiine akakwate n'entunguuka. Actually entunguuka egyo neekora swiftly baaba baine obugabe omu by'esente. How do you look at empowerment y'abakyara omu bikwataine n'akasente? Ahabw'okuba ekyo kiri ekizibu kihango.
Mbwenu naashemererwa kugira ngu ambuuze ekintu ekyo. Ni kimwe aha bintu ebi ndikwenda, ebi ntiire n'omu manifesto, ebi ndikwenda tukoreho, kandi n'abakazi bagyenzi bangye okukira munonga abeetsimbire n'abari omu butegyeki tukoreho ekintu ky'okushanga ngu abakazi nibabaasa kutunga ka sente. Ezo esente eziriho, eky'okubanza ministry ya Gender, Labour and Social Development harimu esente z'abakazi, Uganda Women Enterprenuership Program. So twine kureebeka buri mukazi yaatunga aha ka sente ako. Kwonka kikukira kureeta obutabanguko omu maka omu omukazi yaatunga akasente atakoorekire iba kandi oshanga haayenda kuzaho obutabanguko, oine akasente tokwenda kukampa. Kwonka noomanya abakazi obwire obwingi the concentration needs neeba eri aha famire, neeba eri aha famire noomanya twarya ki, abaana baajwara ki so oshanga omukazi akasente nawe naakendereera. Kwonka omu omushaija obumwe nooshanga concentration eri ahari abaana, baashomera nkahi, naayombeka nju ki Mbwenu oshanga priorities ziri different so aho niho hakwijira obuzibu. So nyowe ekinkuba ningambira abakazi bagyenzi bangye ekyokubanza nikyabiire niwe oyine omushaija orikusigira esente zakameeza iwe oyine omugisha kwonka akasente ako ogume osevingeho hati ako na nyina akakwibiraho sevingaho ogire oku niiwe ogire eshaho yaawe ogire aka box ku watandika kubiikamu akasente kwenda nyentsya oba oyine entandikwa hariho ka business kokubaasa kutandika. Ekindi. Abakazi mwejumbire omu bibiina, hariho ebibiina by'abakazi ebiriyo. Mwejumbire omu bibiina, noshanga ebibiina ebi nimuba nimuteerateera akasente, ogu naataho ebitaano, ogu naataho ebikumi, abamwe nibongyera ab'emitwaro ikumi nikiba nikirugiirira eshaaho yaawe. Mwejumbire omu bibiina ebi. Kwonka wejumbire omu kibiina, nooba oine akasente, noobaasa kutandikaho ka bizineesi. Hariho efumu ei maama wangye yaabaire akiira kuncwera, ati omushaho y'abandi toringurizamu. Mbwenu omukazi reka kuringuriza munonga omu shaho y'omushaija waawe. Kwonka omushaija tikikumanyisa omukazi we takaagira eki waamuheereza. Reebeka mukazi niiwe waagira oku waayebaisaho. Ekindi eki nikubaasa kuhabura abakazi oku okubaasa kutunga akasente. Abaingi titwine misingo, ekyo nikyo turemiise kituremiise kutunga akasente. Noobaasa kugyezaho waatakubaasa ku ku kuza omu kibiina, ekibiina actually tinkwenda ngire ngu tokubaasa, buri omwe aine obugabe nainga shi buri omwe aine opportunity y'okwejumbira omu kibiina then bakahandiiki bakahandiika bakahandiikira ministry of gender labour and social development bakatunga aha sente ezo ahakuba sente ezo neziitu twine kuzirwanira baka zimwe tukazitunga kwonka nabwe nikiba nikyenda tumanye nimihanda ki eyokurabamu kutunga sente ezo ezi government yatutereireho abakazi so aho niho omwebembezi arikwija aho niho nabaasa Innocent Kashobera ya yariyo arikubagambira ati abakazi mwena mukore eki neki neki nobabire omuri egi obayambe omu ku apurayinga abamwe turashomire nabaasa kutamanya oku bakubaasa kukora apurikashoni kutunga sente ezi so abebembezi aho niho mukwijiramu kwonka obumwe noshanga na kansila wabakazi aha kyaro atakumanya oku bakubaasa kutunga sente ezi so nikimanyisa na ba kansila nabo twine kutunga obwire nka minisitule ofu jenda mukareebeka buri omukazi mwamusensitayizinga kuruga aha kansila kuruga aha abekwebembera ebigombe bamanya sente za gavumenti ziriyo nizingana ki nimbaasa kutunga sente ezi kwingana ki Ekyo ni kimwe. Ekya kabiri, abantu baingi ka ngambe nk'abanyarukungiri, abaingi turi abahingi. Haza abakazi niitwe turikukira kwejumbira omu kuhinga. Mbwenu omu kuhinga nk'obwire nk'obwo, obumwe noosharuura ebitookye bingi toine h'okubiteeka. Nkaiwe nk'omukazi, shutama n'omushaija bamugane, gye ote mwene seebo naanye nkushaba, nyikiriza naanye nguzeho ekitookye. Haza ku naakiguza ntungaho akasente nkateekye omu kibiina. Ati, Tukahikira aha bwire bw'okushanga ngu abantu baingi twine entookye zaitu, abantu baingi tikiine itaaka. Ndiyo ningamba omukazi ow'omu kyaro, omu tauni kigumire kushanga oine akataka. Kwonka hati nan'ekyo tikikora. Then ekindi, abari abashaija n'abakazi, abaishiki baanyu noomanya nootandikira ahansi, charity begins at home. Mugyezeho mureebe ke mwagira eki mwabasingira. Abantu baingi ninga shi eki turikweta inheritance. Abantu baingi nooshanga ngu omusingo nitugutsigira abaana b'aboojo. Haza tureke abaana baitu b'abaishiki enyima. Nk'okugira waagira oti, Mbwenu mushiki wangye, naakuheereza eitaka hariya, naiwe ogira eki waateekaho. Otandika kumu empoweringa kare, aho nikimanyisa nawe akuba yaakikukwegaho. Nikimanyisa nawe omwana we ou araazaare ow'omwishiki nainga ow'omwojo, nawe naaza kugira akasente, akasente nainga shi omusinga ogu yaamuheereza, nawe agire akataka aku yaamuheerezayo. Kandi nk'okubuheereza eitaka, otakafagarimu, mwegyese naabaasa kukora gye. Yaahinga ebitookye naabaasa kwihamu eshande agiguze. Yaahinga furuutisi naabaasa kugira ahu yaaguza emiyembe ye nainga shi yaguze. Kandi ekindi nikiba nikyenda gavumenti egyezeho kumanya baba nibenda kuyamba abakazi ahakuba abakazi turi vulnerable nikyo orikureeba twabagambiraho munonga. Mwaba nimwenda kubayamba noogira oti, Mbwenu abakazi omuri Rukungiri abaingi nibakora kintu ki? Abaingi reka tugire nibahinga ebitookye. Mbwenu obwo eeh mbahinga ebitookye reka tuteekeho ka factory k'okukora eshande haza mubegyese aba UNBS mwije mubegyese oku bakubaasa ku packaginga akashande kaabo ako bakateekye omu supermarket kandi ogundi challenge ei twine Mujurizi n'okushanga ngu abantu tikumanya oku twakubaasa kutaho omu butare obw'aheeru Abantu b'eki Rwanda n'akatare ka Hango munonga munonga hanu y'omuri Uganda. Kandi Rwanda eri haihi na Western Uganda, eri haihi na Mbarara, eri haihi na Ntungamo, eri haihi na Bushenyi, eri haihi na Rukungiri. So ahabwaki tutakutekaho omuringo Uganda Exports Promotions Board ekareba yaija nka aha TV West aha yayegyesa abakazi, yayegyesa abaishiki, yayegyesa abantu oku bakubasa kutunga, oku bakubasa kwerundaana Baka, bakatwara ebitookye byabo, bakatwara eshande yaabo, ah, bakatwara ebihimba byabo omuri Rwanda. Hariyo akatare kahango. Congo nayo hariyo akatare. So, ninteerra omuranga gavumenti. Ebi ebintu biriho, mukabiteekaho. Murekye tukwatanise. Mubanze kwonka mutusensitizinge, mutwegyese. Naaba ni, ninduka ebyiibo byangye, nimbaasa nta kubiteeka omu katare ka America? Tourists, tourism, Abatuurisha nibakunda ebintu byaitu ebitukukoresa emikono, nibakunda ebyibo byaitu, nibakunda enyungu zaitu, nibakunda ebyanzi byaitu so tworeke nitubaasa tuta kubitwara omu National Park, Queen Elizabeth, Lake Mburo abajungu abo ababa bataayaire bakabituguraho tukatunga akasente. Tokwetenga income yoona mujurizi kuruka ekiina nti maani oze omu kisharara oyihayo ebwihayo oba oyihayo ebireere oba oyihayo ebigugu, oreka ekiibo kyawe, oreka omukyeka gwawe murungi ninga obumwe otekamu nka bitaano by'ogura akadeeya k'okukwihamu obunanka bw'okukozesa, oreka ekiibo kwonka batworekye ahu obutare buri, batworeka ahu obutare buri bakatworeka oku twakubaasa kukora akasente, bakatworeka oku tukubaasa kweguza sente, bakatworeka oku twakubaasa kusevinga. Yikiriza ngu abakazi nituza kutunguuka. Kandi omukazi ku arikutunguuka, omukazi niwe musingye musingye, niwe musingye gw'eka ye. Omukazi ku arikutunguuka, famire yoona neeza kutunguuka. Naiwe Okay. omushaija waaba oine omukazi arikumanya kubiika akasente, arikumanya kukakora, naiwe nootunguuka. Webare munonga Innocent, um, wagamba munonga aha ky'abakyara kandi ninyesiga ngu ideas ni nungi munonga. Ebyo byakorwa by the way omukyara takasigara the same. Kwihaho na nintekateka aha kintu obu ogume nogamba briefly. Abaingi nibagira ngu nk'oku waabisororonzya egyo empowerment niyo etandikire kwongyera domestic violence ahabw'okuba mubaire empowered finally nibagira ngu timukimanya gye the position where you fall. Hati omukyara naagira ati naanye ndi omushaija what's the difference? I mean talk about it. Kugira ngu abakyara muriyo nimuba empoweringa nimurwanira munonga obugabe bw'abashaija kwonka habaireho concern y'okugira ngu ahi mukomire kupushinga omukazi hati mwayenda kuraba aha bashaija why not talking about the other side.
You see nikyo naagira nti omushaija n'omukazi mushutame mugaaniire eka yaaburamu okukwatagana of course nihaza kuzaho domestic violence. Hariho eki barikweta gender transformative approach. Omuri African society twine oku twahangirwe titwija kugira ngu nituza kutwaza nk'abajungu ngaaha so twine kumanya ngu omushaija niwe isheeka so oine kubanza washutama waganiira nawe nikirungi kwonka wagira ngu nonda kukira omushaija aho obuzibu niho bukwijira mbwenu tindi ku encouraginga abakazi bagyenzi bangye oba oshomire oba otashomire nga omushaija muhereze respect ye nshomire kandi ngye nshomire nyine degree kwonka ku nkwimuka akasheeshe nimba nimanya nyine kuteeka breakfast nyine omushaija kumutebekanisa emyenda ye y'okujwara nyine kureebeka ngu egoriire Naaheza kubikora, naaheza ebyo byona kukora, hati naanye nyetebeekanise amaizi g'okunaaba gaine omu kinaabiro, hati naanye nyetebeekanise ngyende aha murimo. Mbwenu shi nogira omushaija ogwo naaza kugira ngu nanda kumurabyamu amaisho kwonka ekirikumanyisa tiinyine kasente? Naanye ku nkutunga akasente nimuteera nti haza naatungayo akasente nti naanye ndagura eki n'eki n'eki n'eki ati kare bigure ati kwonka naaningira maybe shashu banza oshashure amaizi eki oba okirekire. Mbwenu nikyo nikiba nikyenda tushutame tugaaniire Mwana mukazi kuriya twagira ngu nitweteenga akasente turi vulnerable taka akatungo kakashereka haza okwenda omushaija kumurabyamu amaisho naiwe wagira ahu wayebiikira na Samuel ati haza ndiyo nimbiika akasente omu kibiina oti kwonka ku kariija nanyenda tushutame tugaaniire tukapuraningire so eki ndiyo ningyezaho kugamba tutaka tutakarabya amaisho omu bashaija baitu n'obu naabe niyo ninza ku representinga abakazi tindikubegyesa okugira ngu murabye amaisho omu bashaija banyu Mukukwatanise, mugaaniire, tube bamwe, obwe nibwo amaka gaitu garaabeho bantu be. Webare munonga Innocent, ideas ni nungi munonga kandi webare kuhabura abakyara. Omu rujungu nibagira ngu when communication stops, suspicion begins, ya namanyisa kugira ngu omuka habemu communication, mutense, mwikirizane aha ki mukuza kukora, otafa kugira oti nyowe hatiya ndi ow'amaani, ahabw'okuba ebyo nibyo bikire kurugaho emihondano y'omu maka. Innocent niinyenda ngu ogambe advice, I just want to get your concluding remark Aha mbeera ei turimu eya coronavirus, orimu nooronda obwembezi ori omu bantu kwonka nookimanya ngu tukiri omu Covid. Coronavirus ekyariho, nyenda ogye eki waahabura abantu turikuhendera briefly aha coronavirus. Noomanya, webare munonga Mujurizi. Challenge ebaire eriho kugira ngu Uganda, President waitu na Minister na n'abandi beebembezi bakagyezaho kukontrolinga oburwaire obukutaho omu ihanga munonga kwonka hatiiya kandi butaahiremu eki barikweta community cases nitureeba abantu baingi bariyo nibafa kandi ebyo biri Kampala kwonka takagira ngu obu biri Kampala itwe abari Rukungiri tibiraatuhikyeho mbwenu nimbashaba abantu mwe tugumizemu nitwerinda ebi ministry of health etugambiire tubiteekye omu nkora tunaabe engaro ka sanitizer kaawe obe okaine waaba otakaine kwata ekitori kyawe kya saabuuni naaba engaro buri shaaha oraaze kwija omu nju yaawe reebeka yaanaaba engaro Abaana baitu tubeegyese okunaaba. Nobiita tumanyire noimuka, muze omu musiri ohinga, orugayo oyegwire efuka n'ebitaka byawe, ohike otandika kurya akameere. Ngaaha murekye tunaabe engaro. Kandi ekindi, noreeba eshaaha ezi ndurikungire ka ndiyo ningamba n'abaribyo aha TV West. Eki nikyo bakweta scientific. So, tugyezeho ebintu ebi tubyejumbiremu ebintu bya technology. Nyowe nimbaasa kukwata esimu yangye ndurikungire, nkagamba na na mujuurizi ari aha TV West omu nimbaarira. Hati nobaasa kushanga nyine oburwaire ninga haine omuntu oine oburwaire obu mbara hoona nibaasa kubugana so nikimanyisa hatiiya twa controllinga spread ahakuba twakozesa eki barikweta social distancing egyo ni kilometer distancing ahakuba ni hare munonga so bantu mwe nimbashaba abashaija, abakazi, abaana, abagurusi ebinyeeto tugumizemu nitwerinda bantu mwe Corona virus ekiri hanuuya twaba tuteerinzire obuzibu ni buhango munonga. Kandi imwe abari ahandi, mwaba nimwija omu kyaro murikwenda kwija kureeba abazaire baanyu, nimumanya abaingi bari omu vulnerable stage, baine za diabetes, baine za pureesha, mureebeke mwija mwekuumire, mujware masiki zaanyu, buri omwe, gavumenti etuhaire masiki, tujware bwa masiki bwaitu twije omuka, tukuume abazaire baitu tutakaabareetera oburwaire. O, webare munonga, twatunga omugisha kukutayayisaho kugaaniraho naiwe. She is now in Rukungiri kandi turi mbarara aha, kwonka ningira noora eki bakweta Science. Twabaasa kugaaniira hamwe kandi yaayegyesa ebintu bingi munonga. Abakyara ebi yaayegyesa ti ba Rukungiri bonka, na n'aba Uganda yoona na n'aheeru ya Uganda, abo boona bariyo nibareeba. Kandi enteekateeka yaawe ninyesiga ngu abantu nibaija kugibayinga. Ka tukuhendeze birungi. Innocent, Naabaasa, webare munonga kuba naitwe. N'ogundi omurundi noija kuba nootwega itwe oyongyere kwegyesa baingi. Puroguraamu Kirisisiimuka tukyagyenda omu maisho kandi nihaza kukurataho eby'emizaano nangwa na bitsiintsiino naija kwija na entertainment otakaaruga aha TV West.

Amanya bampita Businge Christopher. Amanya Alozius.
Amabara ninyowe Atuhaire Moses. Am Roselle the untold. Nibanyita Janet.
Amazina nibanyita Atuhamire Deus. Thanks for the show.